Thobela wa ga Mmaketla ke a tla. Ngwana a tswalwa a ba a tšofala, Thobela a sa tla. Le lehono le, Thobela o sa etla. O tla re go fihla re tla tla re tseba maleatlana a gagwe. Ke re ke a go amogela thutwaneng ya rena ya lehono ya dikhutšofatšo, khutšofatšo. Ke ntšhitše mafoko ao re tlo tla go re a lebelela gore re kgone go di kwešiša botse. A re bone, ntšha buka jwale le pene. o tle o ithute, o tle o ipshine ka go khutsufatša. Re na le dikhutsufatšo tša batho Feela mo ke ntšhitše tša matšatši a beke. Re tlo re mola re ithutile tša matšatši a beke, ke moka re tlo tla re dia kgatišo ya bobedi ya dikhutsofatšo tša batho tšeoe di amanago le batho. A re ithute pele ka matšatši a beke. gopola re na le matšatši a šupilego, e lego Mošupologo, Labobedi, Laboraro, Labone, Labohlano, Mokibelo le Lamorena. O kwele gore kgale ke bala. O ka bogelo re botheleditše Labobedi, Laboraro, Labone, Labohlano. Ke dipalo. Ke nyaka gore nna le wena re lebelele tše tša dipalo tše. Re lebelele dikhutsofatšo tše tša go ba le dipalo tše. e le gore e tlo ba e le eng labobedi laboraro labone labotlhano ge re feditše ka tše re tla kgona re boa go mošupologo mokibelo le lamorena sepela le nna labobedi ge o ka lebelela khutsofatšo e ya gona e na le ma mantšošiauwe e na le ditlhakaši tšeuwe ke tše tharo re na le l ra ba le b ra ba le b go ra re ke be re na le l ra ba le be ra ba le be ke l b b Laboraro, tšhiwo e sa latela, re na le L, ra ba le B, ra ba le R. Go ra re ke L le B le R. Ke Laboraro. A re ya go la bone jwalo. Re na le L le B le N, go ra re na le LBN. Jola re tlhanole. Labohlano, re na le L le B le H. E? L, B, H. Go ra re na le L ra ba le B ra ba le H ya kwa moya o a elela moya o tswela ntle godimo ga tše tše nne tše ke di bolelago ka tšona tše ka mo mafelelong ka mo hlokomela ka mo mafelelong a dikhutsofatšo o tla di tseba ka mafelelo a tšona. B ye, B ye, e emetše bedi, la bo bedi, ka mo mafelelong B ye e emetše bedi, ya bala. La boraro, rr ye ya ka mo mafelelong ye, a re ye ya ka mo mafelelong ye, ya bala le yona, e emetše raro, la boraro. A re ye go la bone, nn, nn ka mo mafelelong, nne la bone a re ye go la bohlano e ra gore heitš heitš ye ka mo mafelelong ye ke yone re botšago gore ke tlhano re tseba ka yone gore mo khutšofatšoe e bolela ka tlhano. go ra gore ke labohlano e o na le nna bedi raro nne tlhano labobedi laboraro labone labohlano a re boele jalo lebelela mošupologo šiwe e re moši wa e bona e re mmoši saturday mokibelo re na le mok mokibelo ra ba le lamorena e le gore ke lam lam o re bone ke rile tše tša mogare tše tše nne tše di a bala tše bedi raro nne tlhano tše ga di bale ge ba o di lebeletše tše di swere ditlhaka tša mathomo ke moške mošupologo šupologo kibelo morena a di swane le tše tša mogare tše tša go bala tše a re lebelele mehlala gore re a kwešiša ka nnete-nnete re tlo bona ka ge re tseba mehlala gore o kwešiša selo o tlo bona ka ge o kgona go se fahlela ka mehlala lebelela Lefoko la mathomo, lefoko la rena la mathomo šele, ke la mošupologo. Ga mamabolo ka mošupologo ba tlhagiša koma ya bogwera. Lebelela khutsufatšo ya rena, moši. wa e bona mošupologo a re ye go lefoko la bobedi koko ramokone ka labobedi o tlile go bolotša koma ya kgopa ka mo gae a ke re koma ya kgopa e tšwa ka gae ga e tšwe kua nageng kwa koko ramokoni ka labobedi o tlile go bolotša koma ya kgopa ka mo gae lebelela bu ye lebe re bolela ka yona ya go bala e sa ke tšweleditše lefoko la ka godimo le lefoko la ka fase di sepela e le fologo gotee ka moka di bolela ka dikoma e fela se thutwana ya rena ya maamotlha ya maamotlha ke go tseba fela dikhutsofatšo tše re tlo tla re ba le thutwana ya go bolela ka maina a dikoma ke moo re tla tla re tlhalosa goreng bogwera ke koma efego le kgopa ke koma efego ga bjale a re lebelele dikhutsofatšo gora re thutwana e tlo tlago e tlo nyalelana le ye ka maina a di o nyalelera fela ka maina a lebelela lefoko la boraro ya re mogadi le mogatšana ba ya dikgonyeng ka la boraro ge ba o swana le nna o na le tshedimošo ya kua moragonyana o tla tseba gore mogadi le mogatšana ka nnete ile ba ya dikgonyeng o tla e tseba lebelo ya khutsufatšo rr šika mo mafelelong e re bontšha gore ke raro re a bala lefoko la bone a re lekgono ona mamohla wo, ke Labone, nne. Lebelela khutsufatšo ka mafelelong, re na le nn, ke wo e re botšago gore ke nne. Re tseba ka nn ye gore ke nne, gore ke Labone. Awa jalo re a feta jwale. A re tlhanole. Baditi ba ya sefagojaneng komeng ya mageng ka labohlano. Re tseba ka eng gore ke labohlano? Re bona ka re bona ka h ya ka mo mafelelong gore go bolela ka eng ka hlano. ra e bona lebelela dikhutsofatšo ka mafelelong jalo re a feta jwale re a tshela jwale re tshela noka re tshelela ka mo re a go tshela lefoko la botshelela koma ya mamabolo e aloga mokibelo kua mageng wa ya bona khutsofatšo ya rena ga re sa bala o lebelele gore ga re sa bala mo jalo ke a go šupa jalo ke go šupile re ya go lefoko la bošupa go ra gore re a šupolla re a šupolla go sasa ka lamorena ge le ntšha nko re tlo ya kerekeng ee a re yeng kerekeng ke lamorena ke a re yeng tlhengwe o sa dutše ke lamorena re ya kerekeng ra go epolela ra kgopela mahlatse lebelela khutsofatšo ya rena la morena Ga e swane mošupologo lefoko la mathomo le lefoko la botshelela le lefoko la bošupa ga di tshwane, di fapana le mafoko a. Labobedi, Laboraro, Labone, Labohlano. Ka mehlala ye ke go ke nagana gore nna le wena re ka ba re le molomo o tee, nna le wena re ka ba re le kgopolo e tee. Mošupologo, Mokibelo le Lamorena. Labobedi, Laboraro, Labone, Labohlano tše di a bala tše, mola tšela di sa bale. ao a re ke re e gomele go e gomela mo a se gore re feditše ke gore re ya go kgobaketša thutwana e latelago ye ke ile go bolela ka dikhutsofatšo tša go amana le maina ao a šomišwago go bitša meloko ya borena go bitša batho ga bjale a ke re o ngwadile fase ke na le bonnete bja gore bentse o ngwala ge e be ke bolela a ke go leboge ke re ke a tšwa ke sa ile go kgobaketša hei gape ke makgobaketša fela ge ke kgobakaletša lena ke kwa ke thagala ke kwa ke petha sekhuba ke ka fao ke tšwelago pele ke dira ka mokgwa le wena o tšwela pele wa tla wa tla ba gona thutwaneng wa ba gona ka mo phapošing wa bitša ba bangwe gore ba ithute go tshwana le nna le wena šifa o wa di tseba dikhutsofatšo eya o di šomiše a re